Oguz hanyň ýörişleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakyndaky pikir ündelýär. Ýaý, hökümdarlyk, peýkam, ilçi diýip hasaýyp edilipdir. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow.

Dünýäň gözi bakmyş bize, Zamanyma galyp haýran. Döwür galkynyşa rowan, Bu bir ajap, täze eýýam. Ykbalyň nazary düşen zaman budur, Budur heňňam. Çygarlardan ylham alyp, Huşa öwrer düýşleri, Arkadag Serdarly ýurduň Bagtly bagtyýar ýaşlary. Dillere dilma çirikmez, Düşünişseň ýürekden. Päk niýetli ýüreklere Ýollar gurlar ýüpekden. Nura dolar bu menziller Jeňi düýpde dep etseň, beýik taglym. Ýer ýüzünde birleşdirer köp ili, Dialog, parahatçylygyň kepili. Essalawmaleýkum, Parahatçylygyň ýaş topary atly akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşdylar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň barha gülläp ösmeginde, ýurdumyzyň at-abraýynyň, şan-şöhratynyň has-da belent derejelere göterilmeginde bagtyýar ýaşlaryň mynasyp paýy bar. Garaşsyzlygyna galkynyp, Bitaraplygyna buýsanyp ýaşaýan türkmen halky üçin Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşar ýylymyz hem ýurdumyzyň taryhynda ýatdan çykmajak ýyllaryň biri bolar. Çünki Arkadagly Serdarymyzyň bütin durky bilen Watan mukaddesligine uýýan, şöhratly geçmişimize, häzirki günümize, nurana ertirlerimize buýsanýan ýaşlar biziň geljegimizdir diýip belläp, biz ýaşlara uly ynam bildirýär. Arkadagly Serdarymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlary netijesinde Ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi biz ýaşlaryň kämil bilim almagymyza, döredijilikli zähmet çekmegimize, ata Watanymyzy ak ýürekden gulluk etmegimize uly mümkinçilikleri döredýär. Ine şol mümkinçilikleriň biri hem, Parahatçylygyň ýaş çaparlar atly akyl-paýhas bäsleşigidir. Gahryman Arkadagymyzyň ýörite karary esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda açylan Ýaş diplomatlar mekdebiň guramagynda geçirilýän bu bäsleşigiň esasy maksady watansöýüji ýaşlary ýetişdirmek we terbiýelemek, geljek ykbalyny diplomatiýa we halkara gatnaşyklary ugrunda hünärmen bolmaga bagyşlajak aýratyn zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olarda daşary ýurt dillerini kämil öwrenmäne höwes döretmek bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, bäsleşigimiziň birinji möwsüminde üstünlikli çykyş edip, ýeňiş gazanan mekdep okuwçylaryna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň talyby bolmak bagty miýesser etdi. Bilşimiz ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň iki müň ýigrimi ikinji ýylyň altynjy dekabrynda geçirilen ýetmiş ýedinji sessiýasynda iki müň ýigrimi üçünji ýyl Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly diýip atlandyrmak barada Kararnama kabul edildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Dialog parahatçylygyň kepili atly filosofiýasyndan gözbaş alan Ählumumy başlangyçda ýurtlaryň arasynda ähli zady parahatçylyk ýollary bilen çözmek we geljek nesillere abadan durmuşda ýaşatmak ýörelgeleri öňe sürülýär. Biz hem şu ýörelgelerden ugur alyp, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Bäsleşigimiziň Dialog parahatçylygyň kepili, Gadymy eýýamyň diplomatik mirasy atly umumy şygar astynda geçiriljek Ikinji möwsümüziň üçünji oýnuna başlaýarys. Geliň, indi bolsa, Diýarymyzyň dürli künjeklerinden bäsleşigimize gatnaşmaga hukuk gazan okuwçylarymyz bilen tanyş bolalyň!
Allanazar Ataýew, Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen on altynjy orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Allanur Hudaýnazarow Aşgabat şäheriniň on altynjy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Tylla Gaýypowa Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň umumybilim berýän bäşinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Begmuhammet Orazow, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň takyk we tebigy ugurlara ýöriteleşdirilen kyrk üçünji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Aýgül Sähedowa, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen otuz bäşinji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy.

Jahan Atamyradowa, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň birinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Saparmyrat Tekäýew, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň ýigrimi birinji orta mekdebiniň dokuzynjy synp okuwçysy. Şirin Rahmanberdiýewa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen ýigrimi ikinji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy.
Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oguz ýoly agzybirlige rowan, Senasy dillerde ýaňlanýa öwran. Oguz ýaýy Adalatyň kemany, oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr oky ilçi Oguzyň. Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň. Ata-baba pelsepesi kowumyň. Oguz ýaýy, adalatyň kemany, oguz oky, parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez. Bitewülik binýadydyr döwrüleň. Agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan. Okgunlydyr, hemrasydyr ýaradan, Uly syny bir agyza garadan, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat, Hak söýen kişiden galar ýagşy at, Hemaýat isläne, çelgi, güýç-kuwwat. Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Dessurdyr, gök bilen zemini baglan, Syýasat, köňülleň küýseňin aňlan. Ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, Parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galp bu gün. Adyň zabyt etmişdir törün kalplaryň, Dost-dogan eýledi dünýä halklaryn. Arkadagyň ynsanperwer kelamy, Oguz ýaýy. Adalatyň kemany.
Indi bolsa Pähimdarlar geňeşiniň agzalary bilen tanyş bolalyň. Kakajan Janbekow, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alym kätibi, taryh ylymlarynyň kandidaty. Akjagül Nurgeldiýewa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň baş ylmy işgäri, taryh ylymlarynyň kandidaty.
Akmyrat Babaýew Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil edebiýaty milli golýazmalar institutynyň esasy ylmy işgäri, taryh ylymlarynyň kandidaty, dosent. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary, Sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen Sizden ýaş çaparlarymyza üstünlikler diläp, olara beriljek sowallaryň bukjasyny açyp bermegiňizi uly hormat bilen haýyş edýäris. Siziň her biriňize şu günki bäsleşikde üstünlik arzuw edýän hem-de ynha şu wagt siziň şu bäsleşigiňiziň şu bukjasyny açmaga maňa rugsat beriň.
Bilşimiz ýaly, Türkmenistan döwletimiziň Ýakyn Gündogar döwletleri bilen gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Häzirki wagtda Ýakyn Gündogar döwletleri Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Bu bolsa Türkmenistan ýurdumyzyň Ýakyn Gündogar döwletleri bilen hyzmatdaşlygynyň has hem pugtalanmagynda uly ähmiýete eýedir. Bäsleşigimiň bu günki oýny hem Ýakyn Gündogar ýurtlary bilen baglanyşykly, ýagny Gadymy Müsüriň we Mesopotamiýanyň medeni-diplomatik mirasy, Ýakyn we Orta Gündogar üçin parahatçylyk sapaklary atly tema boýunça geçirilýär.

Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, biz sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanyş edýäris. Biziň bäsleşigimiz adatdaky bolşy ýaly, bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar. Her sowala beren dogry jogabyňyz üçin Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolarsyňyz we Oguz hanyň altyn ýanyna tarap bir ädim öňe syýşyp, ýeňşe tarap bir ädim ýakynlaşarsyňyz. Her bir sowala jogap bermek üçin bir minut wagt berler. Şonuň üçin hem ünsli boluň, pikirlenip sowala dogry jogap bermäge çalşyň. Gadyrly bäsleşigimize gatnaşyjylar, üçünji oýnumyzyň birinji menzili Gadymy Müsüriň halkara gatnaşyklary we diplomatiýasy diýip atlandyrylýar.

Bäsleşigimizde menzilimiziň ilkinji sowaly, Allamyrat siziň üçin. Sowalnama on bäş. Faraon Ýahmas ikinji dolandyran döwründe ýurduň ykdysadyýeti ýokary göterilipdir. Faraon Amasysyň döwründe bolsa, Müsür harby taýdan hem kuwwatly döwlete öwrülip başlaýar. Ol güýçli Wawilion hem pars döwletleriniň garşysyna gowşak hem bolsa, haýsy döwletler bilen ýaranraňlyk baglaşýar? Ol esasan öz goňşusy bolan Liwiýa, hem-de Mesopotamiýadaky ýerleşen het döwletleri bilen ýaranlyk baglaşýar. Berekella Allamyrat, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
On altynjy sowalnama. Türkmen halkynyň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň Atly ýaranlar poemasynda Gadymy Müsürdäki haýsy uly dini öwrülişik we taryhy waka hakynda beýan edilýär? Meniň pikirimçe, bu poemada Gadymy Müsüriň gülläp ösmegi barada beýan edilýär. Allanur, gynansak-da siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, bu eserde Ýusup pygamberiň Müsür faraonyna ruhy täsiri netijesinde Ehnatonyň, ýagny Amanhotep dördünjiniň dini öwrülişik edip, Müsürde ýeke Alla uýmaklygyň başlanandygyny beýan edilýär.
Sowalnama on üç. Ninewiýada patyşa köşgünden biziň eýýamymyzdan öňki sekizinji asyra degişli tapylan palçykdan ýasalan iki sany möhür iki döwletiň hökümdarlaryna degişli bolupdyr. Bu döwürde gürrüňi edilýän hökümdarlar ylalaşyk gazanan bolmaklary hem mümkin. Çünki, daşary syýasatda olar biri-biri bilen çaknyşmakdan gaça durupdyrlar. Sowal. Möhürler haýsy döwletlere degişli?
Meniň pikirimçe bu möhürler Het we Müsür döwletlerine degişli. Gynansak da tylla siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, bu möhürleriň biri Assiriýa hökümdaryna, beýlekisi bolsa Müsür hökümdaryna degişli bolupdyr.
Sowalnama ýedi. Bu şa zenanyna berlen at Gözellik gelýär, gözel, ýa-da gözellikden bolan gözellik diýen manyny berýär. Onuň Müsüre gelmegi bilen, Müsür bilen Mesopotamiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklary gowulaşdyrmak, ýagny nika diplomatiýasy bilen baglanyşyklydyr. Müsüriň dini garaýyşlaryna öwrülişik eden faraonyň ýanýoldaşy bolmak ykbaly nesip eden bu şa zenan kim? Ol haýsy döwletiň hökümdarynyň gyzy bolupdyr? Meniň pikirimçe, bu sowalyň jogaby şa zenany Hatşepsut bolupdyr. Begmuhammet, gynansakda siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Nefertiti, ýagny Mitanni döwletiniň hökümdarynyň gyzy.
Sowalnama on. Bu alym Müsür ierogliflerini janlandyryp, Müsüriň gizlin taryhyny öwrenmäge ýol açdy. Ol Müsür öwreniş, ýagny Egiptologiýa ylmynyň başlangyjyny goýanlardandyr. Sowal, Haýsy alym hakda gürrüň edilýär? Bu ýerde fransuz alymy Jak Fransua Şampolýon hakynda gürrüň edilýär. Berekella Aýgül, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Sowalnama on bir. Bu paýtagt şäher ýurduň iki bölegini jebisleşdirmek maksady bilen esaslandyrylypdyr. Hatda bu şäheriň ybadathanalarynyň birinde maňlaýy ak tegmilli uly bir öküz saklapdyrlar. Käbir taryhy çeşmelerde şäheriň ady Ak gala diýmekligi hem aňladypdyr. Sorag, Bu şäher gadymy Gündogar döwletleriniň haýsysynyň paýtagty bolupdyr? Şäheriň adyny aýdyň.
Meniň pikirimçe, gürrüňi edilýän paýtagt şäher Müsüriň paýtagty bolan Fiw şäherdi.
Güýçmyrat, gynansak-da siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Müsür we onuň paýtagty Memfis şäheri.
Sowalnama on ýedi. Gadym dünýäniň ýedi täsinliginiň biri Heops piramidasy hasaplanýar. Heopsyň piramidasynyň beýikligini siz bilýärsiňiz.

O, Heopsyň piramidasy dünýäň ýedi täsinlikleriniň birine girýär. Onuň beýikligi bir ýüz kyrk alty nokat alty metr bolup, onuň meýdany elli iki müň dokuz ýüz metr kwadrat. Göwrümini tapjak bolsaň, elli iki müň dokuz ýüz metr kwadraty oşa esasynyň uzynlygyna köpeltseň, jogaby çykýar, jogabam üç million metr kwadrat. Jennet, Gynansakda siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Häzir bolsa sowalyňyzyň dogry jogaby bilen baglanyşykly Halkara hukuk fakultetiniň birinji ýyl talyby Kadyrmyrat Öwezgylyjow ekranda düşündirýär. Bilşimiz ýaly, orta mekdepde geçenler, piramidanyň göwrümi onuň meýdanynyň beýikligine köpeldilmeginiň üçden birine deň. Ýagny bul formula esasynda getirilip çykarylýar. Biz şu formulany ulanyp, köpeltmek esasynda häzirki wagtdaky piramidanyň takmynan göwrümi bolan iki million bäş ýüz togsan bir müň dört ýüz kyrk dört müň metr kub göwrümi alarys.
Sowalnama on dört. Bu faraonyň dolandyran bäşinji we on birinji ýylynda liwiýalylaryň üstünden aýgytly ýeňiş gazanylýar. Ol Siriýada we Palestinada Müsüriň agalygyny dikeldýär. Çünki, hökümdarlygynyň ilkinji ýyllarynda daşarky duşmanlaryň çozuşyny gaýtawul bermek üçin harby özgertmeler geçirýär. Goşunyň sanyny köpeldýär. Olaryň söweş ukybyny ýokarlandyrýar. Keseki ýurtly hakyna tutma goşunyň sany artdyrylýar. Sorag şeýle, Haýsy faraon hakda gürrüň edýär?
Goşunda özgertme geçiren esasy zenan faraon Hatşepsut hasaplanýar. Ol birnäçe şo Wawilonda, Liwiýada birnäçe söweşler amala aşyryp, şolaryň üstünden birnäçe ýeňiş gazanýar.
Sahdöwlet, gynansakda siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Ramzes üçünji.
Sowalnama bir. Ahytaton, Ýagny, häzirki Tel Amarna şäherinde üç ýüz elli'den gowrak tapylan Klinops ýazgy maglumatlary biziň eýamyzdan öňki ikinji müňýyllygyň ortalarynda halkara dili bolan haýsy dilde ýazylypdyr?
Meň pikirimçe, bu ýazgy akkad dilinde ýazylypdyr. Berekella Haýdar, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Tuwalnama on iki. Bu örän ähmiýetli eser bolup, Müsür faraonlarynyň birine bagyşlanyp, Amon-Ra hudaýynyň buthanasynyň diwarlarynyň ýüzüne ýazylypdyr. Eserde faraonyň döwründäki möhüm wakalar we onuň harby ýörişleri beýan edilýär. Eseriň ýazary faraonyň taryhyny beýan etmek bilen, Müsüri dünýäniň merkezi, hudaýlaryň nazary düşen, penakärlik edýän ýurt hökmünde häsiýetlendiripdir. Sorag, Mukaddes ybadathananyň diwarlarynyň ýüzüne ýazylan eser nähili atlandyrylypdyr we ol haýsy Müsür faraonyna bagyşlanylan? Bu eser Sünhek Arda ýazylan. Sowalymyzyň dogry jogaby, Tutmos üçünjiniň Annallary.
Sowalnama ikinji.
Türkmen halkynyň arasynda giňden ýaýran aýtgy bolan Edil daşa ýazylan ýaly diýlişi ýaly, biziň eýýamyzdan öňki on üçünji asyrda baglaşylan bu şertnama hem kümüş tagta ýazylypdyr. Onuň ýazylmagynyň sebäbi bolsa şertiň şert bolmalydygy, müdimilidigi hem-de bozulmazlygyny aňladypdyr. Bu şertnama diňe ýaraşykly häsiýetli bolmak bilen çäklenmän, eýsem, bilelikde goranmagyň we duşman üstüne ýüriş etmek baradaky harby bileleşigiň hem borçlaryny öz içine alypdyr. Sorag şeýle, Haýsy şertnama hakda gürrüň etýär?
Meniň bu soraga jogabym, bu şertnama Müsür döwleti faraony Ramzes II we Het döwletiniň patyşasy Hattusili üçünjiniň arasynda biziň eýýamyzdan öňki bir müň iki ýüz ýetmişinji ýylda baglaşylýar. Ýagny bu şertnama baglaşylmagynyň esasy sebäbi, Müsür we Het döwletleriniň arasynda Siriýanyň çäklerinde, iki döwletiň arasynda uruş turýar we şol uruş sebäpli iki döwletiň arasy bozulýar. Emma uruş uzak ýyllara çekenden soň, ahyrky netijede Müsür patyşasy Ramzes II we Het patyşasy Hattusili üçünjiniň arasynda ýaraşyk şertnamasy baglaşylýar. Bu ýaraşyk şertnamasy bir müň iki ýüz ýetmişinji ýylda, Biziň äramyzdan öňki on üçünji asyra degişli bolup, bu şertnama Kadeş şäherinde baglaşylýar. hem-de ol şertnamanyň esasyna görä, iki döwletiň arasynda Siriýa döwleti paýlanylýar hem-de Hattusili üçünjiniň gyzynyň Ramzes II-ä berilmegi bilen berkidilýär. Bu şertnama häzirki Türkiýäniň Bogazkeý şäherinde hem-de. Müsürde Tel Amarna, ýagny Ahetaton şäherinde kümüş tagta edilip ýazylypdyr hem-de bu müdimilik şertnama bolupdyr we bize belli bolan ilkinji ýaraş şertnamalaryň biri hasaplanylýar. Berekella Şyh Durdy, siz biziň sowalyňyza doly hem-de dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Sowalnama üç. Uny Amonyň Bibliýa syýasaty, Biziň eýýamymyzdan öňki on birinji asyr atly eseriň Müsüriň diplomatik gatnaşyklaryny öwrenmekdäki ähmiýetini aýdyp beriň. Uny Amonyň Bibliýa syýasaty atly eserinde ýaly faraonlaryň daşary ýurtdaky Misany döwletleri bilen ýalyşan hatlary barada gürrüň etýär. Bu hatlarda ýaly iki döwletiň arasyndaky Gowy gatnaşyklar barada belent geçilýär. Bu faraonlar, ýagny Ehnaton dört bolupdyr. Onuň hemem Tutanhamonyň döwrüne degişli bolupdyr. Ähmiýeti, Iki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmek üçin, ýagny biri-biri bilen hat alşyp-berşipdirler. Sürgün gynansakda siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, onda Müsür ilçisiniň Finikiýa we Siriýa gidişi barada beýan edilýär.
Dowamnama dört.
Yzygiderli surnukdyryjy söweşlerden soňra, Ramzes II aýgytly çaknyşyklardan gaça durup, dürli harby hileleri we diplomatiýa serişdelerini peýdalanmagy güýçlendirýär. Netijede, gadymy dünýä taryhynyň saklanyp galan we bize mälim bolan ikinji ýaryş şertnamasy baglaşylýar. Şertnamanyň şertleri hakynda gürrüň beriň. Ahyýet we Müsüriň arasynda şertnama baglaşylýar, bir müň iki ýüz ýetmişinji ýylda Kadeş şertnamasy, iki döwletiň arasynda Goşun şertnamasy baglaşylýar. Bir-birine çozmazlyk barada. Hatsil üçin gyzy Ramzes II durmuşa çykarylýar. Muňa taryhda nika diplomatiýasy diýilýär. Soňra bu şertnama ýüz ýyllap saklanp galypdyr.

Sorag şeýle, Haýsy eser hakynda gürrüň gitýär? Eseriň mazmunyny gysgaça gürrüň beriň. Müsür edebiýatynda esasan Şunyhet hakyndaky hekaýada bu maglumatlar berilýär. Şunyhet hakyndaky hekaýa hem Müsür faraony bilen oňuşman, başga ýurda göçüp gitmegi hem-de o taýda hem onuň gahrymançylykly göreşleri hakynda, soňra bolsa Müsür faraonyndan Müsüri başga döwletlerde öz ýurduny küýsäp gezendigi hakyndaky maglumatlar berilýär. Soňra Müsüre dolanyp gelişi we Müsür faraony tarapyndan günäsi geçilişi hakyndaky maglumatlar berilýär. Berekella Jahan!
Siz sowala dogry jogap berip bildiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Sowalnama sekiz. Bu şahsyýet Müsüriň ilkinji zenan faraony bolup, Müsüri dolulygyna özgertýär. Onuň faraonlygy takmynan Biziň eýýamyzdan öňki bir müň bäş ýüz üçünji ýyla çenli sürüp, ýigrimi iki ýyllap dowam edipdir. Daşary syýafatda parahatçylyk ýoluny alyp baryp, Müsüriň binägärligini, söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösmegine üns berýär. Bu faraony uzak wagtlap erkek kişi hökmünde hem göz öňüne getirýärler. Sorag, Gürrüň edilýän zenan faraony kim? Bu sowalnamaň jogaby Nefretita. Saparmyrat, gynansakda siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalyň dogry jogaby, Hatşepsut.
Sowalnama dokuz. Müsür faraonlary Giksoslaryň täsiri bilen, ýagny şolaryň tejribesinden peýdalanyp, goşunyna özgertme geçirýär. Şol özgertme netijesinde nähili harby enjam döreýär, onuň söweşdäki ähmiýetini düşündiriň. Müsürde Giksoslaryň agalygy biziň eýýämizden öňki müň alty ýüz ýetmiş bäş, müň bäş ýüz elli dördünji ýyllarda bolýar. Giksoslaryň dolandyran döwürlerinde olar Awari şäheriniň paýtagt şäheri diýip döredilýär. Giksoslaryň döwründe hem täze goşunlar döredilýär. Şonda, meniň pikirimçe, okýaý ullanmak hem girizilýär. Şirin, Gynansak-da siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň jogaby, Giksoslaryň täsiri bilen kolesnitsa, ýagny iki at goşulan ýeňil arabalar döreýär. Şeýle arabalaryň kömegi bilen bolsa, goşunda arabaly bölüm hereket edipdir. Her arabada iki esger bolup, biri araba sürüpdir hem-de galkan tutupdyr, ikinjisi bolsa duşmana garşy peýkamdan ok atypdyr. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, üçünji oýnumyzyň birinji menzili hem tamamlandy.

Allanazar, ikinji menzilimiziň ilkinji sowalyna siziň bilen başlaýarys. Sowalnama ýekimki.
Gürrüň edilýän arhiw Derýarylyň taryhyny beýan etse-de, ol Müsüriň çäklerinden tapylýar. Biziň eýamyzdan öňki ikinji müňýylyň ikinji ýarymyndaky halkara gatnaşyklaryny bolsa doly açyp görkezmekde ynamdar çeşme bolup hyzmat etýär. Biz haýsy arhiw hakynda gürrüň edýäris we bu arhiwiň düzüminde nämeler saklanyp galypdyr? Ol arhiw esasan Telam arasyndaky arhiwler barada gürrüň edilýär, ol esasan Amenhotep I, Amenhotep IV, olaryň maşgala agzalalarynyň we başga şu derýa aralygynaky döwletleriň, ýagny Het, Şumer, Akkad ýaly döwletleriň arasyndaky şu hat alyşyklary barada aýdylýar. Berekella Allanazar, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Ýigrimi ýedinji sowalnama. Şumerliler haýsy şäher döwletlerini döredipdirler? Olary kartadan görkeziň. Şumer şäherleriň onuň birinji şäheri Uruk şäherinden başlap we Kutula, Bad-Tabiri, Girsa, Umma, Şurupak, Adap şäherleri bolup durýar. Allanur siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Larsa, Ur, Uruk, Lagaş, Umma, Nippur, Kiş ýaly şäher-döwletlerdir.
Ýigrimi ýedinji sowalnama. Ur şäher-döwletine degişli bolan patyşa gurlaryna mahsus bolan sungat eserleriniň arasyndan yzygiderli duş gelnen, ştandart, nähili görnüşde bolupdyr?
Meniň pikirimçe, patyşalaryň guburlaryna yzygiderli olaryň möhürleri ýerleşdirilipdir. Tylla, Gynasak-da siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby, ştandart, iki agaçdan ýasalan, iki iňňitli ýürege meňzeş taýagy berkidilen hökümdarlyk nyşany bolupdyr. Agajyň birinde duşmanlaryň üstünden gazanylan ýeňişlere bagyşlanyp, guşaklaýyn görnüşde ýeňiş hakynda kyssa ýerleşdirilipdir, başga ýüzünde, şol ýeňişiň şanyna, söweşden soň tutulan şöhrata beslenen toý şekillendirilipdir.
Sowalnama ýigrimi bäş. Mahmyt Gaznala Ýedi yklymyň soltany diýip at berlen bolsa, bu akkad hökümdary dünýäniň dört künjeginiň patyşasy diýen derejäni kabul edipdir. Onuň bitiren işleri, alyp baran daşary syýasatynyň miwesidigini subut etýär. Bu haýsy patyşa we onuň daşary syýasatda eden işleriniň birini mysal getirip beriň. Meniň pikirimçe, bu sowalyň jogaby Akkad patyşasy Naram-Suweni bolupdyr. Ol biziň eýýamyzdan öňki iki müň iki ýüz otuz alty, iki müň iki ýüzünji ýyllarda dolan durup, ol öz tabynyndaky şäherlerdäki mirasdar ensileri boşadyp, olaryň deregine öz ogullaryny belläpdir. Olar ýönekeý emeldarlara öwrülipdirler.
Berekella Begmuhammet! Siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Ýigrimi dördünji sowalnama. Paça nesline degişli bolmadyk bu akkat hökümdary Gadym diýlip hem atlandyrylyp, elli bäş ýyllap höküm sürüpdir. Onuň döwründe döwletiň serheti Kiçi Aziýanyň hem çäklerine baryp ýetipdir. Bu hökümdar kim? Onuň iň uly bitiren hyzmaty nämeden ybarat? Meniň pikirimçe, bu soragyň jogaby akkad hökümdary Sargon II. Ol bütin derýa aralygyny bir döwletde birleşdirip, has hem daşary ykdysadyýetini güýçläp baran hökümdar bolupdyr. Aýgül, biz siziň sowalyňyzla baglanyşykly Pähimdarlar geňşine ýüz tutýas, Pähimdarlar geňeşi söz sizden. Siziň jogabyňyz kabul etse boljak, ýöne şol patyşanyň ady Sargon birinjimi ýa ikinjimi? Sargon birinji.

Sowalnama otuz bir.
Uruň üçünji nesil şalygy döwründe döwlet despotiýa, ýagny çäklendirilmedik häkimiýete eýe bolupdyr. Bu döwürdäki patyşalar dünýäniň dört künjeginiň patyşasy diýen derejäni göteripdirler. Patyşanyň şahsyýeti hudaýlaşdyrylypdyr. Bu döwürdäki haýsy patyşadan başlap, hökümdarlara hem hudaýlar ýaly sežde etmeklik däbi girizilýär?
Meniň pikirimçe, bu sowalyň jogaby Sargon II. Güýçmyrat, Gynansak-da siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň jogaby şul geniň döwründen, ýagny biziň eýýamyzdan öňki iki müň togsan üç hem-de iki müň kyrk ýedinji ýyllar.
Sowalnama otuz.
Şumerlerde jemgyýetiň gatlaklara bölünmegi bilen döwlet ýüze çykýar. Emma ilki başda, ol ilkidurmuş döwrüniň dolandyryş usullarynyň birnäçesini özünde saklapdyr. Irki nesil şalyklar döwründe gürrüň edilýän döwlet wezipesi saýlawly bolup, hatda oňa zenanlar hem saýlanyp bilipdir. Ol öz wezipesinden başga-da, suwaryş desgalaryň, şäher we buthana gurluşyk işlerine we beýleki jemgyýetçilik işlerine ýolbaşçylyk edipdir. Sorag, Haýsy wezipe barada gürrüň etýär? Bu soragyň jogaby, meň pikirimçe, buthanada işleýän ruhanylar barada gürrüň etýär. Olaryň atlandyryşy Ranik. Jennet, biz siziň sowagyňyz bilen baglanyşykly Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýas, Pähimdarlar geňeşi söz sizden. Jennediň jogabynda ruhany wezipesi hakynda ruhana degişlidigi hakynda aýdyldy, diňe şoň adyny agzamady. Jennediň jogabyny kanagatlanar diýip hasap etmek bolar.

Biziň eýýamymyzdan öňki, üçünji müňýylyň birinji ýarymynda Mesopotamiýada döredilen epiki eseriň gahrymany A goýumyzda ýerleşdirilen. Bu gahrymanyň ady näme? Bu eseriň iň gadym nusgasy haýsy dilde ýazylypdyr? Bu epiki eseriň gahrymany Gilgameş hasaplanýar. Gilgameş öz döwründe Uruk şäheriniň hökümdary bolupdyr. Ýagny şol döwürde adamlaryň bir Şol häkime bir azar beripdir, şonuň netijesinde bir adamlaryň şuňa bolan garaýşy üýtgäpdir, bular Hudaýa ýalbarypdyrlar. Oň netijesinde muňa asmandan özi ýaly bir güýçli Enkidu atly gahryman indirilýär. Enkidu bolsa bu bilen söweşýär. Netijede ikisiniň söweşi, göreşişi deň gelýär. Şu ikisi soňlugy bilen ikisiniň bir Urşunyň netijesiniň deňe-deň bolmagy bilen ikisi dostlaşýarlar. Eser gadymy şumer dilinde ýazylypdyr. Berekella Sahdöwlet!
Siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Men size bir hekaýat aýdyp bereýin, juwan ogullum. Gadym eýýamlarda bir uly ýurtda şa Gilgameş diýgen soltan bar eken. Günleň bir gününde goja Gilgameş çagyranmyş üç ogluny ýanyna. Diýenmiş. Gara ýere girmezden öň ataňyz sizi yrza etjek. Uly oglum, meýliň aýt. Bolýan bolsam üçiň biri bölüberäý ýetýän ýeri. Ortanjy oglum, sen aýt. Atam. Maňa eşil galan ýeriň gylla ýaryn. Üçünjisi garaşmandyr atasynyň soraryna. Diýipdir, Menem razy, ýeriň galan mukdaryna. Gama batan Gilgameş şa ýurduny paýlapdyr üçe. Hoş bolupdyr mülk edinen ogullar, her haýsy öz ýeri bilen başagaý.

Öň sizden gorkarlar, tutup ýerler. Öň sizden gaçarlar, ýetip ýerler. Netije çykaryň şundan, ogullar. Elbet, Partawnifan bölüp bolar ýerini. Ýöne nädip böljek onuň howasyn? Nädip böljek üstündäki asmany? Suwlaryny serpip bölüp bolarmy? Guşlaryň owazyn. Neneň bölersiň? Şükür. Synagdan geçdi oglum. Birisi wepaly. Biri edermen. Eý Taňrym! Edeniňe şükür edermen. Belki meni ýazgar geljek nesiller. Ýazykly men ogullarymyň öňünde. Ýöne iliň-günüň, ýurduň bagtyna gara çekilmesin erteki bir gün diýip. Hatda günä etmelem bolsam meň tenä türk är hak hemişe taýýar. Çünki meň bir zada ýetýär akylym. Kim oturjak bolsa Nusaý tagtynda. Ene-ata, ogla-gyza, zenana bolan söýgüsiniň baryny jemläp, Watan diýen söze sygdyrmaly bor. Taňrynyň birligine ynansa iliň, Watanyň birligine ynansa her kim, il sahyna. Sada uýsa halkyna diňe şonda bu soý ili galkynar.
Sowalnama otuz dört. Şumer döwletini syndyrmak üçin elli sany hökümdar bilen söweşen patyşa kim? Biziň eýýamyzdan öňki üçünji müňýyllykda şumerler bilen semitleriň arasynda uruş bolýar. Uruşda semitler üstün çykýar we şumerler döwleti ýykylýar we Akkat döwleti döreýär we bu patyşa Sargon I. Berekella Haýdar, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz.
Baýram, sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Sowalnama ýigrimi alty.
Binagärligiň bu görnüşi Altyndepe şäher döwletinde hem gabat gelipdir. Ýöne, Altyndepe şäher döwletindäki ady agzalýan binadan tapawutlylykda, Ugur şäherinden tapylan bu bina diň görnüşinde gurlandy. Bu iki bina hem şol bir hudaýyň hatyrasyna gurlan binalardy. Sorag, Haýsy binalar hakynda gürrüň gidýär? Meň jogabym syna. Baýram, gynansak da sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň jogaby, ady agzalýan binalar, Aý Hudaý Nanna bagyşlanandy. Altyndepe şäher döwletindäki ybadathana-da Ur şäherine diňki hem üç basgançakly zikkurat görnüşinde gurlandy. Altyndepe şäher döwletindäki ybadathananyň diametri ýigrimi sekiz metr bolan bolsa, Ur şäherindäkidiginiň diametri ýigrimi metr.
Sowalnama on dokuz.
Alymlaryň pikirine görä, şumer sözüniň manysy näme? Näme sebäpli bu halk şeýle atlandyrylypdyr? Meniň jogabym, şumer sözüniň gelip çykyşy barada alymlar dürli çaklamalar edýärler. Günatar alymlaryň çaklamalarna görä, şumer bu sözüni bogna bölüp aýdanymyzda, şu, ok, mer, ýaý, ýagny ok-ýaý diýmegi aňladýar. Emma Türkmen taryhçysy Öwez Gündogdyýewiň maglumatlarynda şu mer sözüni Sumbar derýasy, ýagny şol derýaň çäginden häzirki Ýakyn Gündogara geçen halkyň aňyny, ýagny Sumbar hem-de Şumer ady bilen baglanyşdyrýarlar. Köp alymlar suw, ýer görnüşinde şekillendirýärler. Emma Ýakyn Orta Gündogar döwletleriniň şol ýerli halklary bolsa Şumerleri şol ýere medeniýet getirenler diýip atlandyrýarlar.

Sowalnama ýigrimi sekiz. Derýa aralyga ýene bir mahsus zatlaryň biri hem hukuk baradaky resminamalardyr. Kanun ýygyndylarynda şeýle bol ýer gadym Gündogaryň hiç bir ýurdunda saklanan däldir. Kanunlaryň iň gadymkysy bolan bu kanunlardan Şumer Akkad patyşalygynyň Ur nesil şalygy peýdalanypdyr. Bu haýsy kanunlar hasaplanýar we ol wagt senenamasynda näçenji müňýyllyga degişlidir? Iň gadymy kanunlaryň biri Ur şäherine degişli bolan Şulginiň kanunlary bolup, biziň eramyzdan öňki üçünji müňýyllyga degişli diýip hasap edilýär. Berekella sürgün! Siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oguz han Altyn peýkana mynasyp bolduňyz.
Sowalnama ýigrimi üç. Özüniň dolandyran alty ýylynyň dowamynda köp işleri eden Şumer döwleti bolan Lagaşyň patyşasy Urynymganyň, ýagny biziň eýýamyzdan öňki iki müň üç ýüz on sekiz, iki müň üç ýüz on üçünji ýyllar, özgertmelerini sanap beriň. Uryngynyma, esasan, ykdysadyýete we goşundy tere, goşunda birnäçe özgertmeler geçirýär. Serdar gynasak-da siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby, ruhanylar salgytdan boşadylýar. Buthana hojalygynda işleýän adamlara berilýän önüm artdyrylýar. Dini däpleri ýerine ýetirmek üçin buthana tölegleri azaldylýar. Salgytlaryň we borçlaryň birnäçesi ýatyrylýar. Uringinanyň özgertmeleri ýazga geçirilipdir we biziň günlerimize çenli saklanyp galypdyr.
Sowalnama ýigrimi dokuz. Gadymy derýa aralygyň diplomatik resminamalaryna döwletara we halkara gatnaşyklary, uruş, parahatçylyk, ylalaşyk baglaşmak barada maglumatlar berilýär. Olaryň içinde iň irkisi biziň eýýamymyzdan öňki ýigrimi dördünji asyra degişlidir. Şol diplomatik resminamalar nähili görnüşde ýazylypdyr we onuň mazmuny nämeden ybarat bolupdyr?
Derýa aralykda şol diplomatik ýazgylar, ýagny paşalaryň möhürleri bilen baglanyşykly, ýagny ilat ýazuwynyň geçirilmegi bilen baglanyşykly bolup durýar. Ýagny, mysal üçin, Fibi şäherindäki halklaryň tussag edilen sanawlarynyň görnüşleri bilen baglanyşykly bolup durýar.
Jahan, gynansak-da siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby, Olar palçykdan ýasalan silindr ýazylan ýazgylar bolup, onda Lagaş we Ummanyň arasyndaky serhet dawasy baradaky maglumatlar berilýär. Ýigrimi birinji sowalnama. Alymlaryň pikirlerine görä, şumerleriň asly türkmen topragynda dörän haýsy gadymy medeniýetden gözbaş alýar? Meniň pikirimçe, bu ellinizm medeniýetinden gözbaş alyp gaýdypdyr. Gynansak-da Saparmyrat, siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Änew medeniýetinden. Otuz üçünji sowalnama. On dokuzynjy asyryň togsanjy ýyllarynda nemes alymy Deliçiniň akkad diliniň grammatikasyny we sözlügini düzmek ylymda täze bir ugruň ýüze çykmagyna alyp barypdyr. Bu, Alanky Aziýada ýaşaýan we şine hatyny ulanan gadymy halklaryň dilini, taryhyny we medeniýetini öwrenýän ylymy aňladypdyr. Ol. Haýsy ylym? Bu ylmyň ady assiriologiýa.
Berekella Şirin. Siz sowala dogry jogap bermegi başardyňyz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Hormatly bäsdeş gatnaşyjylar, üçünji oýnumyzyň ikinji menzili hem tamamlandy.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Biz indi oýnumyzyň üçünji menziline başlaýarys. Bu menzilimiz iňlis dilinde alnyp barlar. Siz ilki soraglary özüňiz okap, türkmen diline terjime edip, şeýle hem iňlis we türkmen dillerinde jogap bermelisiňiz.

Meň pikirimçe bu doktrina şu Mesopotamiýada dörändigini pikir etýän. Ýagny ol doktrina boýunça adamlar başga dünýälerden gelendigini barada aýdylýar. Congratulations Allanazar. Berekella Allanazar, siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
My question number forty four, Work with the ancient world map. If we go to the north east from Egypt we will come across with what? I can't answer. Men bu soragyň jogabyny bilemok.
Sowalymyzyň jogaby, Gyzyl deňiz. Tylla, sowalyňyzy açyp bilersiňiz. My question number forty eight.

Can query it countries, what city is it about? Olar än awadan ýerde ýerleşýär we ökde hünärmenler tarapyndan guruldy. Bu haýsy şäher? I think is the Wawilon city, meniň pikirimçe bu Wawilon şäheri.

Biziň hemmämiz ony bilýäris. Bu kitaphana birnäçe kitaplar jemlenipdir. Adamlar şu uly kitaphana gurupdyrlar we şol kitaphana kim açypdyr? My answer is Assurbanapl. Şol kitaphana Assurbanapl tarapyndan açylýar.
Sowalymyzyň jogaby, bu katalog usuly bolup, ony ilkinji gezek şumerler oýlap tapypdyrlar.
Question number fifty.

Düzülen şekiller bolupdyr. Şu şekillere mysal getirip beriň. Their head was people's head and their body was animals and they had wings. Olarda esasan ýolbarslaryň şekilleri, hyýaly, kellesi adam şekilli, ganatly ýolbarslaryň şekilleri bolupdyr. Olar goragçylar hökmünde şekillendirilipdir.

Question number fifty one. What is the name of the form of art done on statues and stones? Elli birinji sowalnama. Heýkelleriň we daşlaryň ýüzüne çekilen şekiller alymda näme diýip atlandyrylýar? The name of a form of art which exists on stones and statues is called ieroglyphs in science. Heýkelleriň we daşlaryň ýüzüne ýazylan ýazgylara alymda ieroglifika diýip atlandyrylýar.

What a in the box? Gadymy Mesopotamiýada doktorlar adamlaryň we haýwanlaryň kesellerini bilip, olary bejermäni başarypdyrlar. Dermanlary ösümliklerden ýasapdyrlar. Olar iki sany esasy zat ulanypdyrlar. Biz ony gutyň içine goýduk. Gutyň içindäkiler näme? Mike answer this question. It's oil and water. Meniň bu soragdaky jowabym suw bilen ýag.
Berekella Jennet, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Question number forty five. Who are the creators of the first alphabet in history? Sowalnama kyrk bäş. Taryhda ilkinji elipbiýi kimler oýlap tapdy? My answer is Mesopotamians. Taryhda ilkinji elipbiýi Mesopotamiýalylar oýlap tapdy. Berekella Sahdöwlet! Siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Continent. What is in this box? My answer is a arrow and bow. Unfortunately Haýdar, your answer is incorrect.
Gynansak-da Haýdar, siz sowalyňyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Şine ýazgylary.

Sowalnama kyrk ikinji. Biziň hemmämiz bilýäris. Patyşa Hamurapi dünýäniň kazysy diýip atlandyrylypdyr. Onuň aklaýan Hamuramipiniň kanunlary, Eger bir-biriniň dişini döwseňiz, yzyny dowam etdiriň. If someone breaks somebody's tooth, he must Breaks Tooth. Patyşa Hammurapi taryhda Hammurapiniň kanunlary ady bilen taryha giren kanunlary girizipdir. Şonda aýdylyşyna görä, eger kimdir biri biriniň dişini döwse, onuň hem dişini döwmeli diýip şol kanunlarda girizilipdir. Berekella Şyh Durdy, siz sowalyňyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Is talking about bu iki döwlet biri ýanyň birinde gurne söweş alyp barmaly bolýar. Söweş esasynda surnuk durýar we söweşiň soňunda şertnama baglanşylmaly bolýar. Şertnamanyň esasynda Siriýanyň ýerleri haýsy döwletleriň arasynda paýlaşylýar? Bu gürrüň edilýän döwlet haýsy döwlet? My answer is het state bu diýilýän döwlet het döwleti.

From the region of this king, the power begins to pass from father to son, which hits king is being talked about. I can't answer. Men bu sowalyň jogabyny bilemok. Gynansakda serdar, siz sowala jogap berip bilmediňiz, sowalyňyzyň dogry jogaby patyşa Telepiniň döwründe.

The account. I can't answer. Men soragyň jogabyny bilemok.
Question. Sowalymyzyň jogaby, Şumerler ilkinji gezek bäş barmagy boýunça bäşe çenli sanap, olara at goýupdyrlar. My question is,

Het patyşalar täze ýerleri basyp alypdyrlar. Goňşy ýurtlar bilen aragatnaşyklar gowulaşypdyrlar. Şonuň üçin hem Het döwletiniň patyşalary şolar bilen şertnama baglaşypdyrlar. Sorag, Şertnamanyň şertleri nämeden ybarat bolupdyr? The Hittite country must keep in the safe the country that they conquered. The second term is the the people in the country that they conquered must be in the army of Hittite. Ol basyp alan ýurtlaryna şertnama baglaşanlaryna şertnamanyň şertleri, şol basyp alan ýurtlaryň esgerlerini gulluk ýetirip bermeli eken hyýatlary we salgyt tölemeli eken hyýatlary, hyýatlar şol basyp alan ýurtlaryny gorap saklamaly eken. Berekella Şirin! Siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, eziz telegörüjiler! Bäsleşigimiziň ikinji möwsüminiň dowamynda Grekler we hytaýlylar Parfiýa atlaryny nähili atlandyrypdyrlar diýen sowalymyza Grekler we hytaýlylar Parfiýa atlaryny Ganatly bedewler diýip atlandyrypdyrlar diýen dogry jogaby Türkmenistanyň Döwlet medeni institutynyň molimi Gunça Gurbanowa şeýle hem Mary welaýatynyň Mary şäheriniň ýaşaýjysy Maksat Berdimuhamedow ilkinji bolup gysga belgimize dogry jogap ýollamagy başardylar. Sowalymyza dogry jogap bermegi başaran ildeşlerimizi gutlaýas we köp sag bolsun aýdýas. Beýleki ildeşlerimizi hem oýnumyza işjeň gatnaşmaga çagyrýas. Däp bolşy ýaly, oýnumyzyň bu gezekki sanynda hem ýörite siziň üçin taýynlanan sowalymyzy sanly ulgam mümkinçiliklerinden peýdalanyp siziň dykgatyňyza ýetirýäs.
Men Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň muglumy Toýly Hommyýew. Meniň size berjek sogalym şeýle, Ýokary Müsüriň orta böleginde ýerleşen faraon Ehnatonyň paýtagty haýsy şäher hasaplanypdyr?
Sowalymyza jogaplaryňyzy nol bäş altmyş bir gysga belgimize ýa-da Parahatçynyň çaparlary gmail nokat kom elektron salgymyza ýollap bilersiňiz. Biz siziň geljek jogaplaryňyza garaşýas. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, eziz tomaşaçylar! Parahatçylygyň ýaşja pyragy atly akyl-paýhas bäsleşiginiň ikinji möwsüminiň dördünji oýny iki müň ýigrimi üçünji ýylyň ýigrimi sekizinji martynda Gadymy Ary we Hindistan siwilizasiýalary, diplomatiýanyň ruhy-ahlak binýatlary atly temasy boýunça geçiriler. Bäsleşigimiziň degişli temasy boýunça edebiýatlary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň resmi saýtynda tanyşyp bilersiňiz. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Üçünji oýnumyzyň dördünji menzili Het we Wawilion döwletleriniň daşary syýasatyna we diplomatik däplerine bagyşlanýar.

Sowalnama altmyş sekiz.
Bu sütüniň ýüzündäki relýef şekillerinde Hammurapiniň patyşa diýip yglan edilmegi mynasybetli hökümdarlyk nyşanlary alşy suratlandyrylypdyr. Şol taryhy relýefe görä, patyşa Hammurapi haýsy hudaýdan öz patyşalyk nyşanlaryny alýar? Meniň pikirimçe, ol Aý hudaýy tarapyndan Nunadan alýar. Allanazar gynasak-da siz biziň sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Gün hudaýy Şamaşadan.
El dokunjy sowalnama. Orta Wawilon döwründe ýurduň daşary syýasaty işjeň alnyp barylmandyr. Hat-da, bu döwürde Wawilon ikinji derejeli ýurt hasap edilipdir. Bu döwürde Müsür döwleti bilen bir taraply nika diplomatiýasy hem alnyp barlypdyr. Sorag, Bir taraply nika diplomatiýasy nähili amal edilipdir? Men bu sowalnama jogap berip bilemok. Soragymyzyň jogaby, Wawilon Müsür ykrar etýär, hatda oňa hormat goýýar, sowgat-serpaý ugradylýar. Müsür bilen aragatnaşygy berkitmek üçin kassid patyşalary öz gyzlaryny Müsür faraonlaryna durmuşa çykarýar. Ýöne, haçanda kassid patyşalary Müsür patyşalarynyň gyzlaryny dilänlerinde, olar gyzlaryny daşary ýurda çykarmaýandygyny aýdýarlar. Sowalnama altmyş alty. Pawilýonda dörän sungatyň gliptika görnüşi näme? Men bu soragyň jogabyny bilemok. Sowalymyzyň jogaby biziň eýýamyzdan öňki üçünji asyrda döräp, ol daşyň ýüzüne şekil çekmek sungaty bolupdyr. Sowalnama elli bäş. Bu döwletde aty harby işlerde ulanypdyrlar. Şonuň üçin atyň bahasy örän gymmat bolup, her bir at üç kilogram kümüşe deň bolupdyr. Gündogaryň haýsy döwletinde atyň ähmiýeti şeýle ýokary bolupdyr?

Altmyş ýedinji sowalnama.
Gazuw-barlag işleri wagtynda ýüze çykarylan bu diplomatik arhiw biziň eýamyzdan öňki ikinji asyryň başlarynda degişlidir. Arhiwde Wawilionyň, Marynyň, Siriýa we Finikiýa hanlyklarynyň hökümdarlarynyň özara alyşan köp sanly hatlary saklanyp galypdyr. Sorag şeýle, Ähmiýeti örän ýokary bolan bu diplomatik arhiw nireden tapyldy we onuň mazmuny nämeden ybarat? Bu diplomatik arhiw Biziň eýýamymyzdan öňki bir müň üç ýüz altmyş bäş, bir müň üç ýüz kyrk sekizinji ýyllarda hökümdarlyk eden Ehnatonyň döwründe gurlan Ahitaton şäherinden tapylan El-Amarna arhiwidir. Bu arhiwde Ehnatonyň hem-de Amenhotep üçünjiniň maşgala agzalarynyň hem-de özüniň ýaňky ady agzalan döwletler bilen alyp baran ykdysady gatnaşyklary, ýazyşan hatlary saklanypdyr. Ol hatlarda şol döwürde diplomatik gatnaşyklary alyp barmagyň örän çylşyrymlydygy ýazylypdyr. Gynansak-da, Aýgül, siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Marynyň patyşasy Zimriliýimiň köşgünden tapylýar we onda bu ady agzalan döwletleriň arasynda ilçiler we çaparlar işländigine, ilçiler alşylyp, olaryň goralandygyna, gepleşikler geçirilip, ýaryşyk baglaşylandygyna, hökümdarlaryň bir-birine sylag-serpaý iberendiklerine güwä geçýär. Altmyş ikinji sowalnama. Bu diplomatik hatyň şeýle setirleri bardy. Sen bize ýazan hatyňy dogana ýazan ýaly ýazman, eýsem, bize öz guluňyz hökmünde buýurýarsyňyz. Bu hat haýsy hökümdara ýazylan hatdy we onuň manysyny düşündirip beriň. Meniň pikirimçe, bu sowalyň jogaby Müsür faraony tarapyndan Mitany döwletiniň hökümdaryna ýazylyp, onuň manysy şeýle, Şol wagtlarda Mitany döwletiniň täze gülläp ösüp başlan döwründe Müsür bilen çaknyşmaly bolupdyr. Şol wagtlarda Bital döwletiniň hökümdary bilen Müsüriň faraonlarynyň arasynda hat alyp berilişipdir. Şonuň soňunda hem Müsür faraony Mitan döwletiniň hökümdaryna şu haty ýazyp ugradypdyr. Güýçmyrat, Gynansakda siz sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Wawilon patyşasy Burnaburnaşr ikinji Hett patyşasynyň gyzyny durmuşa çykarypdyr. Emma Hettler Wawilony özi bilen deň derejeli döwlet hasap etmändirler. Wawilon patyşasy, het patyşasy Hattusil üçünje şeýle haty gahar-gazap bilen ýazyp ugradypdyr.
Sowalnama elli dört.
Suw aýagy saklamak Wawilonda hem üns merkezde bolupdyr. Tahyrylar döwründe kärizler hakynda kitap döredilen bolsa, Wawilon döwletinde hem Hamurapi öz kanunlarynda suwaryş ýaplaryny abat saklamak, zaýalanmanynyň öňüni almak, bilen baglylykda, dört sany maddany girizipdir, şeýle hem üç sany örän uly kanal gurdurypdyr. Şol kanallary sanap beriň.
Meň bu soraga jogabym, Wawilonyň patyşasy Hammurapi, Ipet, Ipet Sud, Res kanallaryny gurdurypdyr. Jennet, gynansak-da siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalynyň dogry jogaby, halkyň baýlygy, Şumere we Akkada bol suw getirýän, Hammurapiniň derýasy.
Sowalnama elli iki.
Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda belleýşi ýaly, Köneürgenç şäheri gadym wagtlarda Müň derwezeli şäher diýip atlandyrylypdyr. Derýa aralygynda ýerleşýän bu şäher bolsa Hudaýyň derwezesi diýen manyny aňladypdyr. Sorag, Haýsy şäher hakynda gürrüň edilýär?
Hudaýlaryň derwezesi diýip atlandyrylýan şäher Mesopotamiýada ýerleşýän Wawilon şäheridir. Berekella Sahydöwlet, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Sowalnama altmyş bäş. Biziň eýýamyzdan öňki birinji asyryň ahyrynda Wawilonda ylmyň mundan beýläk ösmegi näme sebäpden togtapdyr?
Wawilonda agzalýan döwürde patyşalar döwletiň ösüşine kän üns bermän, köşkdäki şüweleňlere üns beripdirler we daşary ýurtly çozuşlar sebäpli bu döwletde şo bilime üns berilip bilinmändir. Haýdar, gynansak-da siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz, biziň sowalymyzyň dogry jogaby, ýurduň syýasy ýagdaýy, köne dini däpleriň täzeleriniň girmegine päsgel bermegi, akga sözleýiş diliniň ylmy dil hökmünde ulanyp gelinmegi, sebäbi bu döwre çenli ýurduň hemme ýerinde arameý dili ilatyň sözleýiş diline öwrülipdir. Sowalnama altmyş üç. Bu hökümdary Wawilon eýländen soňra Wawilon şasy diýip ykrar edipdirler. Wawilon aýratyn syýasy birlik hökmünde ýaşamagyny dowam edipdir. Näme sebäpden ýerli ilat tarapyndan bu hökümdaryň häkimiýetiň kese ýerli hökmünde garalmandyny? Gürrüň edilýän hökümdar kim we ol näme sebäpden keseki ýer hökmünde garalmandyr?
Men bu soragyň jogabyny bilemok. Soragymyzyň jogaby, Kiriki bolup, ol Wawilonda ilatyň bähbidine özgertmeler geçirýär. Şol sebäpden ýerli ilat ony Mardugyň rugsat bermeginde Wawilon tagtyny eýelan hökmünde kabul edipdirler. Sowalnama elli alty. Hett döwletinde edebiýatyň nusgasy hökmünde köşk emeldarlary tarapyndan düzülen patyşalaryň terjimehallary bolupdyr. Muňa garamazdan wagtyň geçmegi bilen ylmy edebiýatlar hem döräpdir. Bu döwürde kim iň ilkinji bolup atçylyk barata ýörite kitap ýazypdyr? Hett patyşasynyň seýsi Kukuli tarapyndan.
Berekella Şyh Durdy, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Sowalnama altmyş. Biziň eýýamymyzdan öňki, on dördünji asyryň ortalarynda, Wawilon patyşasy Burnaburnaşa ikinji, Müsür faraonyna närazylyk hatyny ugradýar. Şol hatyň mazmunyny aýdyp beriň.
Wawilonyň hökümdary Burnabyrnaş ii Müsür faraonyna ugradan hatynda şeýle diýýär, Siz bizi özüňizden pes görýärsiňiz we öňki ugratýan sowgatlaryňyzy, serpaýlaryňyzy ugratmaýarsyňyz diýip belläp geçýär. Hatda öz gyzyny daşary ýurtlara çykarmaýandygyny belleýär hemem özüniň şol döwlet bilen eger-de özünden pes görýän bolsa gatnaşyklaryny ýatyrjakdygyny belleýär. Sowgat-serpaý ugratmaýandygyny aýtýar. Goşun bermeýänini aýtýar. Kömek gerek wagty. Sülgün, Gynansak-da siz biziň sowalymyza dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby şeýle.
Ehnatonyň özgertmeleri zamanynda Müsür döwleti güýçden gaçýar. Bu ýagdaýdan hem Wawilon döwleti peýdalanýar. Özüniň närazylyk hatynda Wawilon patyşasy haçanda syrkawlap ýatanyna hiç hili üns berilmändigi, Müsür köşgüne barmaly patyşa gyzynyň yzyndan gelenleriň juda azdygyny, Iberilen halat serpaýlarynyň, aýratyn hem, gyzyl zatlaryň azdygy barada ýazypdyr. Hatda, Eger ataň ýaly sahylyk edip bilmeýän bolsaň, onda onuň iberýän zatlarynyň ýarysyny bir iber! diýip ýazypdyr. Sowalnama elli üç. Geografik taýdan iň möhüm gury ýer we suw söwda ýollary bu döwletiň üstünden geçipdir. Biziň eýýamyzdan öňki on sekizinji asyryň ahyrlaryndan başlap, Bu döwlet gülläp ösüp başlaýar. Çünki şol döwürler bu döwletiň başynda öňdengörüji, ukyply serkerde, mekir diplomat we akyldar kanunçy, edenli guramaçy, hökümdaryň tagta geçmegi bilen baglanyşykly bolupdyr. Haýsy patyşa hakynda gürrüň gitýär? Sowalyň jogaby Hammuratdy.

Biziň eýýamyzdan öňki ikinji müňýylyň ortasynda Wawilondan goňşy ýurtlara gidýän söwda ýollarynyň görkezijisi düzülipdir. Şeýle kartalaryň ilkinji nusgalary nirden tapylýar? Şeýle kartalaryň ilkinji nusgalary Het döwletinden tapylýar. Jahan, gynansakda siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Assurbanapalyn kitaphanasyndan tapylýar. Sowalnama elli sekiz. Täze dörän döwletiň ýurduň demirgazyk-günbatarynda ýerleşmegi, onuň Kiçi Aziýa barýan söwda ýoluna eýelik edip başlamagyna getirýär. Bu ýagdaý hem Wawilionyň daşary söwdasyna, şol sanda ykdysadyýetine ýaramaz täsir edýär. Gadym Gündogaryň kartasyndan peýdalanyp, şol döwleti tapyň.
Hät, Assiriýa döwleti. Saparmyrat, siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby, Mitann döwleti.
Altmyş birinji sowalnama. Duşmanyň duşmany, seniň dostuň! diýen taktikany Wawilon döwleti öz daşary syýasatynda biziň eýýamymyzdan öňki on dördünji asyryň ortalaryna ulanyp başlaýar. Ol bu syýasaty haýsy döwletler babatda ulanypdyr?
Elam döwleti babatda ulanypdyr. Şirin, Gynansak-da siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Burnaburnanş ikinji, Müsürde Assiriýa ilçilerini kabul edişliginden närazy bolupdyr. Sebäbi, Wawilon Assiriýany özüne tabyn döwlet hasaplapdyr. Şondan soňra Wawilon Müsürden daşlaşýar hem-de Müsüriň garşydaşlary bolan Het we Mitaniýa döwletleri bilen ýakynlaşýar.

Pähimdarlar iňişine söz beriliň. Pähimdarlar iňişi söz sizden. Ynha şu gün Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşiginiň ikinji möwsüminiň üçünji oýny hem tamam boldy. Diýseň gyzykly, diýseň çekeleşikli Geçdi diýsek ýalňyşmarys. Hakykatdanam şu taýda zehinli ýaşlar jemlenipdir. Indiki tapgyra geçiljek oýunçylaryň atlary belli boldy. Men häzir şolar bilen sizi tanyşdyrmakçy. Ilki bilen dört peýkam alan Şyhdurdy Şyhyýew. Üç peýkama mynasyp bolan Allanazar Ataýew, Aýgül Sähedowa hem-de Sahydöwlet Hümmetjumaýew. Hä, şul dört sany zehinli okuwçylar indiki tapgyra geçmegi başardylar. Biz olara indiki tapgyrlarda-da uly-uly üstünlikler arzuw edýäris. Geliň indi bolsa, türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň milli nyşanyna öwrülen Oguz hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak dessuryny ýerine ýetireliň.

Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň ikinji ýyl möwsüminiň üçünji oýny geçirildi. Bu oýunda ynha, ýurdumyzyň ähli mekdeplerinden zehinli okuwçylar gelip gatnaşyp, şu taýda taryhymyzyň, onda-da türkmen taryhynyň, diplomatiýanyň taryhyna degişli soraglar arkaly bir-biri bilen bäsleşdiler. Hakykatdan hem şu bäsleşik diýseň gyzykly, diýseň çekeleşikli geçdi. Bäsleşikleriň netijesinde geçen ýyl bilşiňiz ýaly dokuz sany okuwçy ynha şu instituda, ýagny Halkara gatnaşyklary institutyna talyp bolmak miýesser etdi. Munuň özi ynha ýaş zehinleri eýýäm mekdep döwründen saýlap alyp, olary instituta çekmek, halypa-şägirtlik işlerini alyp barmak bilen utgaşdyrmak bilelikde alnyp barylýar diýsek ýalňyşmarys. Ynha şu gün hem şu bäsleşikde dört sany okuwça ýeňiji bolmak miýesser etdi. Olar Şyhdurdy Şyhyýew, Allanazar Ataýew, Aýgül Sähedowa hem-de Sahydöwlet Hümmetjumaýew dagylar. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň hemişe rowaç bolmagyny tüýs ýüregimden arzuw edýärin.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Ine şunuň bilen, Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-pakat bäsleşigimiziň ikinji möwsümiň üçünji oýnuny hem geçirip gutarýarys. Şunuň bilen birlikde biz hem, Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji möwsüminiň ýeňijileri hökmünde şu günki oýunda üstünlikli çykyş eden ýaş çaparlarymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys. Şeýle hem indiki oýunlarymyza gatnaşjak mekdep okuwçylarymyza uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Bäsleşigimizi gurnamaga ýakyndan ýardam beren hemaýatkärlerimize, hususan-da, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutyna, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Miras teleýaýlymyna, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşine. Türkmenistanyň Milli ýaýaçyjylyk federasiýasyna. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine. Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine. Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine. Ekologik taýdan arassa, berk kraft kagyz öndürýän Ýedi dogan hususy kärhanasyna. Muhammet Balkan hojalyk jemgyýetine. Şeýle hem Ak gar hojalyk jemgyýetine öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Gahryman Arkadagymyzyň Ömrüň manysy atly eserinde Men ýurdumyzyň ýagty geljegi bolan ýaş nesillerimize buýsanýaryn. Biziň geljegimiz hut şolar ýaly akylly, tertipli, dogumly, özbaşdak pikirlenmegi başarýan ýaş nesillerimiziň elinde bolar diýip belläp geçişi ýaly, ýurdumyzyň ýagty geljegi, elbetde, biz ýaşlaryň elinde. Gahryman Arkadagymyzyň Öňe, öňe, ýaşlar bilen diňe öňe diýen parasatly syýasatyny özümizde ýörelge edinip, Arkadagly Serdarymyzy ata Watanymyza, Il-günümde, gerekli, wepaly ýaşlaryň biri bolup ýeşjekdigimize, Şükür bagşynyň dutaryndan syzylyp çykan parahatçylyk owazy ýaly, ýurdumyzyň at-abraýyny arşa galdyrjakdygymyza tüýs ýürekden ynandyrýarys. Bize okamana, öwrenmäne, zehinimizi açyp görkezmäge mümkinçilikleri döredip berýän, ähli ugurlarda nusgalyk bolup durýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, şeýle-de, peder pendine eýerip, halkymyzy ýagty geljege sary alyp barýan Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleri elmydama rowaçlykda nöbetlensin! Gepleşigi alyp bardy. Türkmenistanyň Daşary we halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklar fakultetiniň birinji ýyl talyby Mahym Kakaýewa. Şeýle-de, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistika fakultetiniň birinji ýyl talyby Kakageldi Akmyradow.
Ýene-de ýagşy günlerde didarlaşýançak, hoş sag boluň!